a khensa ku va mpfulele chanele ya matimba ya Emmanuel Maluleke YouTube channel kombela mi subscribe ku chanele yi kota ku kula ku fana na tichanele letin'wana ni lava ku vulavula hi mhaka yin'wanyana hi leyiwani a ni lava ku nghenelela ngopfu ka timhaka ta. ta vavasati or vutomi bya vavasati va ta ku okay i vulavula swilo swa vavasati a ri n'wanuna ma ni twisisa because mhaka leyiwani i mhaka leyi mi kuma ku ya ni vava ya ni dya ngopfungopfu a ka vavasati or vanhwanyana or vo sesi lava nga na vana. Laha ni vulavula hi vana lavatsongo mi kuma ku n'wana loyi i n'wana loyi a beburiwaka, kumbe i n'wana loyi a nga na plus one day ku fika ka vo malembe. Laha ni lava ku vulavula hi xona xin'wanyana, vakhegula loko mi ri na vakokwana kwala kaya va swi tiva or vo mhani lava nga tiyela, hi vulavula hi rigolo. before ni nghenelela a ni sunguli maghondzo because ni fambe close to ingaku a ni ri ka close to ma six or seven wa tindhawu leti va endlaka swilo swa vutshunguri a ni ri ka xin'wana xa xibedhlele ni ya pfuxela un'wanyana a ni nge ku hlayi vito ivi ni ya ni le ka tliliniki yin'wana ya le ka swibedhlele swin'wana mi kuma ku vana lavatsongo mi kuma ku se beburiwe n'wana. i na vo ma two months, three months i tisiwa tliliniki kumbe yi yisiwa ka dokodela a tisejarini or i yisiwa kwale ka swibedhlele swi swa ni swi hlayaka. Mi kuma n'wana a kha a kayikela a kha a rila, mi kuma ku va n'wi tlhava na ti-injection va endla mihlolo leyi hinkwayo. ivi hina hi nga na vutivi nyana ivi hi languta nhloko loko va suse n'wana luya xidloko mi swi vona ku leswiwani a swi ze swi lava madokodela leswi a swi ze swi lava tliliniki swi lava vanhu lava tivaku swilo swa xintu swi lava vanhu lava tivaku ku tshungula vanhu na vuvabyi lebyiya hi byi vitanaka ku ri goni van'wani va byi vitanaka ku i nhlokwana ma ni twisisa. Se swilo leswiya vo sesi wa mina loko mi ri na swona kumbe n'wana a ri na swona swilo leswiya, a hi tshiketeni pride vanhu va ka hina. A hi tshiketeni ku ti byela ku okay na ha afford-a ti-medical aid, hina ha afford-a ku va ni teka ten rhandi ni suka a a a a a tliliniki. kumbe a hi nghenisiwi ka ka ka ka ka ka ka kambe hi nghena ka malamulele ka doctor wo karhi ka surgery yo karhi or ni suka ka mashamba ni ya xivoyini a tliliniki hi mhaka ku ni na twenty rhandi va ta fika va n'wi nyika ti-panado na tiyiniyini tinese tekani vana lava mi va yisa kwihi. ka vakhegula or ka vavasati tiyela mi fika mi va komba mi ngo xi na problem n'wana hi lowuwani a nga tleli navusiku u rila vusiku hinkwabyo mara na nhlekani wa tlela bya khoma vu ri va ta fika va n'wi languta xikandzeni ku sungule va languta nhloko va languta nhlana va ta yi vona problem va mi yisa ka vanhu vo karhi va fika va mi tshungula mavabyi lama mi hola se hi leswi a ni lava ku tsundzuxa swona vanhu va ka hina because na swi tiva ku un'wana u ta comment-a ku i nghenelela njhani timhaka ta vavasati a ri n'wanuna. because swilo leswiwani swa vava hikuva van'wanyana va famba va hi hlekisa hi vanhu hi tinxaka tin'wani u kuma ku ku ri Mutsonga wa ka hina a fika a a a a ka a ka tliliniki yo karhi ivi i twa tinese or vakhegula vo karhi lama nga ta kwalaya va ta ku tshunguriwa va ku leswiwani hayi a swi ze swi lava madokodela sesi loyi muchangani lowuwani mi kuma ku hina van'wani a ni hi ta ti endla ingaku a hi vabyi kasi hi va twa hundred percent ya khoma M_L_F_M. ma vo ivi na hina hi chava ku ku byela ku a sesi or buti kumbe a kha a famba na nghamu ya yena ku hayi why mi nga n'wi yisi ka n'anga wa xintu or mi n'wi yisa ka vanhu lava tivaka ku tshungula vuvabyi lebyiwani a tshungula kona na khensa dankie.